Түгәрәгестә рухлысының сәүдәләребез кабул итми, мәсәлән, миңа шәхсән инде абый ошаган хикәяләре. Хикәяләрендә ул менә шундый образлы тел белән яза, ул нидер шул вакытны постмодернистик алымнар кулланган ди, экзистенциаль. Мин аны ул мин шатам Хе, мин хәзер үк яратмыйм мин теге, менә русская ученая бу, татар, божье дигән сүзләр кулланыла иде бит инде, андый чагыштырулар яратмыйм, ләкин менә Борис Пигнәт белән аны бер якын куеп карагыз, язу манерасы буенча. Шуннан соң, әлбәттә, ул бик киң кырлы була инде аның, ул шагыйрь булып килеп керә әдәбиятка, әлбәттә, Менә ул елларга хас булганча, аны инде хәзер гаепләп тә булмый. Аңларга гына кирәк, идеологик, әлбәттә, теге установкалар бар шигырьләрендә. Аны хәтта теге миндә кабатланган бер нәрсә дә бар.

Алар очрашу планын яздырып алу өчен яисә чикләү хакы язылмаган, ләкин бик күп полководецлар, совет полководецлары аның менә шушы сорауларына җавап биреп, татар халкы турында һәм татар геройлары турында сүз сүзләрен әйтәләр һәм минемчә, Һәр вакытта да сүзләр йөрегән инде ул, аныкы тапмый тота алмый һәм ул табылмаячак та, теге татарларның, иле буе татарларын төшерү турында сүзләр йөрегән бит. Менә ул, аның китабы да шушы илгә ниндидер бер үзенчәлекле өлеш шушы тормышка ошмасын, шушы минем ниятнең бер үзенчәлек керткәндер дип уйлыйм. Әлбәттә, ул редакцияләрдә, иҗтимагый эшчән дә, актив һәм әдәбият өчен җан бирүче кеше булган. Шуңа күрә безнең аны олуг язучы һәм олуг, менә русларда бар бит ул прорабы духа дигән сүз, ул шундый, шундый кеше, иҗтимагый эшлекле буларак та без аны, Искә алырга тиеш кыскарынып чыга алса. Без мәктәптә укыганда, без вузда укыганда, мин турында сүз бара инде, ул әле совет вакыты иде һәм Кави Нәҗми иң танылган, иң укылган, иң өйрәнелгән авторларның берсе иде. Бу аңлашыла да 51 елда, ул инде дәүләт бүләге ала, иң югары бүләк ала һәм аның шигырьләре дә, аның прозасы да, хәтта драма әсәрләре дә, алар инде. совет идеологиясенең алгы сафында барган әсәрләр иде. Ә менә туксанынчы елларда, ике меңенче елларда менә шушы идеологиягә тәңгәл килмәгән әсәрләр, алар әкренләп кенә мәктәп һәм вуз дәреслекләреннән һәм әдәби җанлы процесс мәйданыннан чиерделәр, артка таба чигендерелделәр һәм, Аларны өйрәнү дә күпкә акрынайды, азайды, чөнки әле аларның иҗатын яңа күзлектән чыгып, менә шушы заманга тәңгәл итеп, андагы гомум кешелек кыйммәтләрен, андагы чын мәгънәсендә тәсәү нинди заманда да югалмый торган энҗе ташларны эзләп табарга кирәк иде. Һәм менә бүген инде без өченче баскычка аяк басып киләбез. Без чыннан да Кави Нәҗмине, аны гына түгел, башка бик күп татар язучыларын да, дөрес, рус язучыларыннан соңарак калып, соңгарак калып булса да, инде яңача бәяләү, яңача аңлау чорына аяк бастык. Бу яктан менә минем бер генә мисал китерәсем килә, бүген шулай ук әле ул үзе дә чыгыш ясар, безнең сигез томлык әдәбият тарихына Кави Нәҗми турында язылган текст, ул инде Диләрия ханымның тексты һәм әлеге текст та инде Кави Нәҗми иҗатына якын килү, ул бөтенләй башкача, безнең совет чорында мәктәпләрдә, вузларда, вуз дәрсепләрендә керелгән, кертелгән бәядән бик нык аерылып тора. Шуңа күрә менә минем дә шушы юнәлештә үземнең кайбер фикерләрем, карашларым белән уртаклашасым килә һәм, мәсәлән, мин бүгенге көндә Кави Нәҗми иҗатында алгы егерме беренче гасырның уртасына, ахырына кадәр барырлык нинди сыйфатлар күрәм, ягъни бүгенге яшьләрне дә кызыксындырырлык нинди якларын күрәм мин бу иҗатның һәм алга таба әлеге иҗатның нинди яклары, галим-филологлар өчен дә, әдәбият белән кызыксынучылар өчен дә әһәмиятле була ала, дигән сорауга менә шундый җавап эзләп карыйсым килә. Әлбәттә, Карим Нәҗмине, һичсүзсез, без инде ул инкыйлаб алып килгән, ул революция алып килгән язучы, иҗатчы дип әйтергә тиешбез. Чөнки аның биографиясен монда җыелган кешеләр бөтенесе беләләр инде, унике-унөч яшьләрендә теге беренче тапкыр каләм сынаса да, аның чын мәгънәсендә әдәбиятка килү вакыты ул унсигезенче, унтугызынчы елларда була һәм аның төп теге әдәбиятка әдәбиятчы буларак үзен таныткан вакыты ул егерме өченче, егерме дүртенче, егерме бишенче еллар. Шуннан да иртәрәк әле ул барыбер өйрәнчеклек вакыты буларак кына күрсәтелә ала. Һәм менә шушы чорда Кави Нәҗми иҗатында без нәрсәләр күрәбез? Әлбәттә, егерменче еллар ул татар зыялыларының, татар язучыларының яңа әдәбият тудырабыз, татар халкы өчен яңа тормыш тудырабыз, Моңа кадәр күрелмәгән дәрәҗәдә татар мәдәниятен үстерәбез дигән зур өметләр белән яшәгән вакыты. Һәм утызынчы елларга кадәр, менә бу егерменче еллар аралыгы, ул бөтенләй бер үзенчәлекле чор тәшкил итә. Кызганычка каршы, шул ук совет чорында без егерменче-утызынчы еллар әдәбиятын, әдәби процессны бер итеп кушып өйрәнә идек. Менә хәзер инде без аны аерырга өйрәндек. Егерменче еллар әдәби процессы, ул бөтенләй башка, ул егерменче йөз башы традицияләрен дәвам итү вакыты буларак күрсәтелә ала. Ә утызынчы еллар, ул инде нәкъ менә идеология таләпләренә куып кертелгән, шушы чикләргә куып кертелгән вакыт. Һәм менә шушы егерменче елларда яңа әдәбият тудыручыларның алгы сафында барган, Кави Нәҗми, ул үзенчәлекле юл табарга омтыла шигърияттә һәм әлеге юлны ул имажинизмда күрә. Бу рус әдәбиятында да имажинизмның чәчәк аткан вакыты, бигрәк тә бу вакытта Кави Нәҗми Вадим Шевченович иҗаты белән бик нык кызыксына, модернизм белән, Наркаев әйткәнчә, нәкъ шулай, һәм үзен мин символист-имажинист дип игълан итә. Һәм аның егерме дүртенче елда басылып чыккан Өермәләр китабы, Ләмин аны Кави Нәҗми иҗатындагы иң якты бер мизгелләрнең, иң якты бер сәхифәләрнең дип саный. Кызганычка каршы, бу китап менә әле генә, әле генә укучыга кайтып килә, соңгы бер ун-унбиш елда гына Бу китап, ул инде совет чорында романтизм белән бергә, модернизм белән бергә кире кагылган, хәтта Кави Нәҗми үзе дә утызынчы еллар ахырында бу минем ялгышым, ялгыш юлдан кереп китү чорым булган, зиләюкчелек чорым булган дигән шундый бер кызыклы образ да куллана әле ул, дип кире каккан чоры була. Һәм менә шушы. Формализм да гаеп дигәч башларга. Әлбәттә, әлбәттә. Ну, имажинизм дигәннән, исең шулай ук имажинизмның юлбашчы, юлбашчысы ул. Һәм менә мин шундый фикер әйтәсем килә, әгәр без бүген Ркая Зәйдулла, я булмаса Лилия Гибадуллиналар кебекле катлаулы образлар тудыра торган шигърияткә ия була амыз икән, аның тамырлары, әлбәттә, шунда ята. Шул ук егерменче йөз башы модернистик әдәбиятында һәм шул ук имажинизмда. Чөнки егерменче йөз башы модернистик әдәбияты улар менә шушы образны махсус катлауландыруга килеп җитмәгән була. Нәкъ менә имажинизм шушы образны махсус катлауландыру, сүз уйнату һәм образлар каталогы төзеп, аларны берсе өстенә берсе янәшә куеп, көтелмәгән

Менә бер яктан караганда, әлеге шигырь, ул Кызыл бәя дигән шигыре Хауинаҗминың, тулысынча идеология таләпләренә җавап бирә кебек. Егерме беренче елны язылган ул. Менә шул кызыл әләмнәр астыннан карыйбыз җир йөзен, шул урамнардан табарбыз канлы елларның эзен. Эз буенча ал әләмнәр шаулашып алга табан соңгы көрәш мәйданын эзләп узарбыз уртадан. Менә монда эз сүзе шундый итеп уйнатылган, ул өч тапкыр кулланылганда өч төрле мәгънә белдерә. Һәм эзләп узабыз дигән соңгы җөмләдә ул эзләп, теге в поисках дигән мәгънәне белдерми, ул киресенчә, үзебезнең эзебезне салып, эз калдырып узабыз дигән мәгънә белдерә. Һәм ул, әйтерсең лә, шушы беренче карашка тулысынча кызыл идеологиягә буйсындырылган шигырьдә менә шушындый катлаулы образ тудыру юлы белән шушы буын кешеләренең, шушы татар яшьләренең бөтен омтылышларын үзенә буйсындыра, үзенә сеңдергән кебек. Әлбәттә, Кари Нәҗми менә бу имажинизм иҗаты турында бик күп сөйләргә мөмкин. Мин аның тагын бер менә татар әдәбиятына үзенчәлекле форма яңалыгы алып килеп һәм шуны беркеткән кеше булуын аңлатасым килә. Дөрес, бу өлкәдә ул ялгыз түгел, бу өлкәдә ул Гадел Култуй һәм Һади Такташ белән бергә башлый. Нәкъ татар сәнгатендә, татар әдәбиятында элек-электән озын көй дигән шундый бер форма бар, татар фольклорында. Һәм менә шушы яшьләр, егерменче елларда әдәбиятка аяк баскан яшьләр, алар әдәбиятка озын шигырь алып киләләр. Озын шигырьнең үзенчәлеге шунда, ул билгеле бер кеше образларының әлеге дә бардык галереясын файдаланырга мөмкинлек бирә. Һәм без Кави Нәҗминең озын шигырьләрендә дә гаҗәеп образлар белән очрашабыз. Мәсәлән, инкыйлаб юлыннан Йөгереп, шушы, ниндидер бурыч үтәп чапкан вакытта, үзенең ютәлләп торган соңгы сулышын алып торган әтисен күреп, туктамыйча алга таба чапкан, әлеге тиешле бурычны үтәгәннән соң кире кайтып әтисен табалмаган егет. Бу очракта шагыйрь һич кенә дә әлеге егетнең адымын да хупламый, әлеге кызыл идеология артыннан йөгерүнең мәҗбүриятен дә күрсәтми. Ул менә шушы ситуацияне гына сурәтли һәм шуның белән әлеге чорның төп үзенчәлеген дә ачуга ирешә дип әйтәсем килә иде. Аның шигырьләрендәге кебек үк, проза да идеологиягә буйсындырылган. Ләкин идеологиягә буйсындырылган прозада барыбер матурлыкны күрсәтү мөмкинлеге әле үзгә, анда барыбер фикерне җиткерү мөмкинлеге бар. Менә шулай итеп, әлбәттә, бүген әле Һави Нәҗми иҗаты турында сөйләшүләр күп булыр, чөнки ул прозада да үзенең эре формалары белән дә, язгы җилләре белән дә, хикәяләре, Якты сукмак, Поэмалары белән дә зур өлеш керткән кеше. Ләкин миңа калса, Кави Нәҗми иҗатындагы менә шушы катлаулы образлылык, аның модернистик иҗаты, имажинистик иҗаты ул әле татар укучысына тулысынча әйләнеп кайтып, аны әле кызыксындырырлык бер өлкә булып тора. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Быел, чыннан да, Кави Нәҗминең юбилее зурлап үткәрелә, дәүләт белән мөрәҗәдә Әйтеп үтүенчә, августта аңа мирас такта ачылды. Инде президент катнашында бу бит инде 30 август республиканың иң зур бәйрәме. Бу тирән мәгънәгә ия күренеш дип уйлыйм мин. Инде чыннан да минем Кавы Нәҗмигә аерым бер мөнәсәбәтем бар. Хәтта университетта укыганда минем кушаматым да шул этрапта Кавы Нәҗми иде инде. Мин Кавы Нәҗмидән бик нык шөгыльләнә башладым. Журналистика факультетында Фларит Әхмәтович Әгъзамов менә минем язмышымда бик зур роль уйнаган кеше. Ул беренче дә өстәү сорады, син кемнәр белән кызыксынасың? Мин әйтәм, Рәшит Баганов белән кызыксынам. Юк, Рәшит үзе янында. Ә? Үзе янында. Әйе, әйе. Рәшит Баганов безгә туры килми. Без бит журналистика факультеты. Менә Кавиляш Әйдә син Кавиляш минем прозасы безгә туры килми.

Кавнәш мине диссертация тотарга теләдем, әмма Хатыйпов Гөлчанәне яхшы хәтерлим, гыйльми советта ул теманы расламадылар. Бик нык бәхәс булды, бик нык бәхәс булды. Аның инде сәбәпләребез беләбез, ул 90нчы еллар, 89, 90нчы ел. Урыны чыбакта булса, Миркасыйм Усманов бик каты чыгыш ясады, мине парт уздырды әйе бит. Бу синең шәхесеңә карата түгел. Миңа түгел, Кавнәшгә карата. Кавнәшгә карата.

Мин яклар катнайган булам синең белән. Миңа бит ул 30 еллар прозасы, ул минем өчен кызык та түгел. Мин бит килдем фәнгә, аспирантурага, кагыйдәче турында үз фикеремне әйтергә дип килдем. Инде фәндә үз фикеремне әйтмәсәм, миңа нәрсә әйтер? Әлбәттә, мин аспирантураны бетердем, диссертацияне якламыйча, ул миңа бер дә кызык булмады. Бу әлеге дә баягы менә Дания Фатыйховна бик төпле чыгыш ясады, рәхмәт аңа. Кавын нәҗмидә булган мөнәсәбәтнең бер дулкыны белән бәйле инде бу 90 нчы елларда. Теге бит инде безнең демократия чоры башланды. Моңа гына түгел, бер төркем язучылар бар. Әлбәттә шулай, әмма ләкин аның үзәгендә Кавын нәҗми булды. Кавын нәҗми турында төрле фикерләр яңгырый башлады, аның теге тагын бер тапкыр шул 90 нчы еллардагы репрессияләр белән Гаепләү, мәсәлән, шул теманы яклатмау белән һичшиксез сәбәбе шул булган, менә хатын кеше дөрес әйтте, ул миңа мөнәсәбәт түгел, Кавын Нәҗмигә мөнәсәбәт иде. 37 нче еллар буенча да без шактый өйрәндек, шактый материал бар. Мин дә ул чорны бик нык өйрәндем. Әлбәттә, Кагыйдәшнең ул чордагы язмышы бик авыр, бик катлаулы. Башкача була да алмый, чөнки ул бит беркем белән монда кимсетәкәсем килми, ул бит 34 нче елда Язучылар союзы рәисе, ул бит Язучылар союзының лидеры бит һәм. Галимҗан Ибраһимовның турыдан-туры. Дәвамчысы, ул Галимҗан Ибраһимовка иң якын кеше бит ул. Ул бит аның, Галимҗан Ибраһимовның үзенең. Теге басулы итеп тота торучы егет. Шәкерте дә юк, шәкерт хәтта вәкил итеп тота иде. Һәм аңа яза бит Кави Нәҗмигә ни бирә? Бөтен документларга үз исеменнән кул куярга мөмкинлек бирә Кави Нәҗмигә. Хокук бирә, хокук бирә. Әлбәттә, ни өчен Кави Нәҗмигә бик күп әйтелгәннәр? Мәсәлән, 37 нче елны бик Коточкыч бер фаҗигале җыелыш була инде, беләсез, Язучылар союзында. Апрельдә башлана ул, 28 апрельдә, 5 майда дәвам итә. Җиде көн бара Язучылар союзының җыелышы. Һәм бу инде турыдан-туры теге Разоблачение вредительской деятельности Союза писателей дип атала.

Әлбәттә, 37 нче еллар турында күп нәрсә сөйләргә була. Була. Инде кабатлап әйтәм, без хәзер шактый үстек әйе бит, үстек. Без аны башкача аңлыйбыз. Менә татар халкында бер әйтем бар, чәчәк эзләсәң чәчәк табасың дип, чүп эзләсәң чүп табасың дип. Безнең халык аны катырак та әйтә, ди, чүп белән эзли. Инде бу чорда без теләсә-теләсә бик күп язучылар чүп таба алабыз, ди.

Фәнни якка якын килеп керик. Менә шул чорны аңлар өчен, аңлату өчен, шул чорның фаҗигасын аңлар өчен килик. Әлбәттә, анда хәзер кемдер анда ни булган, Саклыкҗан булган, кемдер герой булган дигән аерым була алмый. Анда бу әйбер юк, бу әйбер юк. 37 нче елның фаҗигасын безнең язучыларыбыз, кызганыч дип, үзләре дә әзерләми. Безнең хәтта ки менә ул чорга бәя биргәндә ниндидер бер төстә генә биергә хакылы тоймый. Ул алар барысы да безнең зур шәхесләребез, бик зур байлыгыбыз. Без аларны бүген кадерләп, хөрмәтләп искә алырга тиеш. Һәм 37 елда булган хәлләр бу аларның гаебе дә түгел хәтта, аларның бик зур бәласе, бик зур фаҗигасе. Һәм шул чорда кемнедер гаепләү, ул әле безнең тарафтан да бу теге әхлак яктан да дөрес түгел, дөрес түгел, дөрес түгел. Инде уйлыйм, без бүген бу катлаулап әйтәм, без шактый үстек, без 90 нчы еллардан соң шактый вакыт үтте, шактый документлар да өйрәнде, өйрәнелде. Анда теге бит әле 90 нчы елларда документлар да юк иде, анда бит әле чыш-пыш кына, кемдер теге гайбәт сату тарафыннан, кемдер алай әйткән, болай әйткән. Аннары яшереп атылып түгел, мин аны махсус өйрәндем дә инде, сөештем дә. Кави Нәҗмигә шундый мөнәсәбәт булуында аның бик иртә вафат булуы гаепле иде бит. Куштанлыклар эчендә. Ул бит инде 57 нче елда вафат була. Ул факт кабит 55 яшендә вафат була. 1900

Һәм болар яшьләр арасында кабинет турында бик матур булмаган фикер тудырдылар, төреп калдырдылар, моны инде яшьләр матур түгел, моны әйтергә кирәк. Ничектер бу, бу шешә катарга нәрсә белән бик катлаулы, бик катлаулы. Әмма мин катлап әйтәм, бүген инде белән кабинет бигә чын мәгънәсендә фәнни яктан әйбит. Әдәбият ягыннан, эстетик яктан, фәлсәфи яктан бәя бирер вакыт бәлки җиткәндер. Бәлки ул теге 30 ел элек әле аның вакыты булмагандыр. Чыннан да Дания Фатыйховнаны мин 100 процент яклыйм, аңа күп рәхмәт, кавемиячене әле безгә өйрәнәсе дә өйрәнәсе. Ул юллар бик кызык, бик катлаулы. Чыннан да, ул Такташлар, Каулиәчеләр бар, бер-берсен уздырып, теге образлар тапканнар. Беләбез бит инде кая Такташ язган, Җир безнеке булыр, кирәк, кирәк икән, шом киертер без айга да, дип. Кавын әчми, имчәк эчми, еще дальше бара. Борауларыбыз кояш аркасында йөри бит. Менә ничек бар мөмкин әй бу? Украй ахыр касы бурауда бай. Бар чәйдә очарга. Әй, әй, әй. Хәп менә ни теге Нури Арсланов яза, мин ди кавынәш мине бер шигыремнан беләм. Менә кавынәш нәрсә язган. Кем яза? Нури Арсланов. Минем иң беренче кавынәш минем шул шигырем бар. Уклау белән айны зурайттым да, уклау белән айны зурайттым да.

Язмышының фаҗигалелеге нәрсәдә дигән сорауга җавап эзләгән вакытта минем бер әйбер тотып алды. Ул аның менә шушы революция идеясе, яңа тормыш төзү һәм гомумән әлеге тормышны алга алып бара торган яңа геройны сурәтләүдә ул Артыграк мавыгып китә ахырсы. Бөтен күңеле белән бирелә. Һәм менә шушы бөтен күңеле белән бирелеп язылган әсәрләре аның билгеле бер вакыт үтүгә, идеология үзгәрүгә аңа карата булган мөнәсәбәтен дә үзгәртә. Чөнки шигърияте турында да бик матур гына мисаллар булды. Чынлап та, шагыйрь буларак килеп керә. Ләкин кеше буларак иң беренче юмор хисенә ия, зур ораторлык осталыгына ия, оештыруга ия. Гомәр Бәширов үзенең бер истәлекләрендә, истәлегендә яза, Радиода эшләгән вакытта, менә аңа мөрәҗәгать итә идек, Ул, Ничә минуттан кирәк чыгыш? дип сорый. Ун минуттан, ди Нәркөлем. Уйланып кала да, Сәгать ярымнан, ди. Һәм сәгать ярымнан әлеге чыгыш тиешле дәрәҗәдә, тиешле урында сөйләрлек иттереп әзерләнгән була. Менә шушындый зур талант кешеләрне авызына каратып тора торган юмор белән дә һәм акылы белән дә. Билгеле шагыйрь буларак килеп керсә дә, безнең буын инде Кави Нәҗмине Язгы җилләр әсәре буларак, әгәр дә Кави Нәҗми кем ул дисәләр, без шушы әсәрне күз алдында тотабыз. Дөрестән дә, прозага керткән, проза үсешенә керткән өлеше аның гаять зур. Егерме өченче, егерме дүртенче елларда Казанда басыла торган матбугат органнары органнарында дип әйтәбез инде, әдәби, Менә шушы матбугатта аның бик күп әсәрләре басыла. Беренчедән, алар кыска-кыска хикәяләр булалар. Әлбәттә, тәнкыйтьчеләр инде бу хикәяләрнең сюжет корылышы, образлар бирелеше ягыннан беркадәр төгәлсезлекләрен дә күрсәтәләр. Ләкин ничек кенә булмасын, әлеге хикәяләр тормыш чынбарлыгын нәкъ шул чордагыча итеп ачып бирәләр. һәм яңа замандагы яңа геройны күз алдына китерүне укучыга тапшыруны ул үзенең беренче максаты итеп куя. Билгеле, әлеге яңа геройны тапшыру укучыга җиткерү авыр, чөнки әлеге геройның язмышы ничек буласы әле хәл ителмәгән, әлеге вакыйгалар бара гына, ул ничек булачак? Менә шушы бер мизгел Геройның бер ягы тормыштагы бер вакыйга белән искиткеч матур итеп ачылган, аның Шорага асы әсәре, Миңлеккә кодагыйның кайгысы, Кайтты әсәре. Алардагы образ бирелеше дә, гомумән, укучыга тәэсир итү алымнары да, вакыйганың төгәллеге, конкретлыгы һәм укучы күңеленә уелып калырлыгы да, бөтенесе дә Кавы Нәҗминең зур талантлы икәнен күрсәтеп тора. Әлбәттә, бу кечкенә хикәяләреннән соң ул инде зуррак проза әсәрләренә күчә. Аның әсәрләре, повестьларында Нәймар буенда учарлар, Якты сукмак, Кояшлы яңгыр әсәрләре. Монда инде аның сюжет корылышына да, образлылыгына да сүз әйтә торган түгел. Ләкин менә Дания Фатыйховна әйтеп киткәнчә, аның прозасында, шигъриятендәге менә шушы образ тудыру, әлеге имажинизмнан ның прозага да күчүедер инде, бәлки, күпмедер дәрәҗәдә, әлбәттә, тасвирлавы каюны безнең Кави Нәҗминең бик тә сизелеп, үзенчәлекле икәнлеге күренеп тора. Менә аның бер хикәясеннән өзек, Кырлар буенча дип атала. Үткән елларның эзен капшап нәрсәдер табасы килә. Менә фронтлар, полк артыннан полк. Берсенең дә иске тормышның җанын алы Һәрберсендә иске тормышның җанын алырга баручы егетләр. Барысының да исемнәре бертөсле, кызылармеец. Ул авыр ботинкалар белән Урал тауларына үрмәли, ул обмоткасын туздыра-туздыра Варшавага чаба, ул диңгез күршесендәге төннәрнең томаннарын ертып, Севаш сазлыгы аша Кырымга оча килә. Менә шушылай иттереп, аның әсәрләрендә, хикәяләрендә дә, повестьларда да сикереп, зур вакыйганы ике-өч җөмлә белән ачып бирә торган үзенчәлеге бар аның. Ул аның Язгы җилләр әсәрендә дә, Байтты хикәясендә дә, башка хикәяләрдә дә менә шушындый зур үзенчәлеге. Әлбәттә, шагыйрь икәнлеге күренеп тора, ритм укучыны үзенә менә шушы гадәти түгел бер ягы белән тартып ала да, әлеге әсәрне укымау мөмкин түгел икәнлеген сизәсең. Һәм Язгы җилләр романына килгән вакытта, әлбәттә инде, бик озак язылган әсәр. Әлеге хикәяләрдән соң ул менә шушы яңа тормыш төзүче образын бөтен тулылыгы белән ачып бирә торган зур бер яссылыктагы, зур масштаблы әсәр языйсы, язасы килү теләге уяна. Билгеле, мондый прозага кереп китүендә инде аның Максим Горькийның аңа биргән киңәшләре дә, Фадеев белән аралашуы да, Александр Фадеев белән аралашуы да башка сәбәпләр дә булгандыр. Чөнки Фадеев белән алар яшьтәшләр күләмле менә шушындый әсәр язу турында, ул аның белән дә киңәшкәнлеге турында исәпкә ала. Менә шушындый яссылыкта образлы Татар халкының, гомумән, шушы тормы үзгәрешләр елында бу үзгәрешләрне бөтен психологик яктан ачып бирергә омтылуы инде ул аның. Билгеле, 33 нче елларда башланган әсәр шактый озакка сузыла. Башта ул матбугатта, менә Аркадийдан да әйтеп китте, гарнизон исеме белән, Туган ил исеме белән аның өзекләре басыла, хикәяләр рәвешендә басылып чыгалар алар. Аннары инде, әлбәттә, зур роман булып ул аны трилогия итеп формалаштырырга омтыла. Беренчесе, менә Язгы җилләр, икенчесе Тирән агым дигән исем белән языла башлый. Шактый тәмамланган әсәр итеп күз алдына китерергә була һәм басылып та чыга. Әлбәттә инде, гомеренең менә шушындый кыска булуы ла өченче трилогиянең өченче әсәре язылмый кала, анысы турында мәгълүмат юк. һәм проза әсәрләре генә түгел, аның публистистикасы, мәкаләсе, әле мәкаләләре, әдәбиятына күзәтеп баруы һәм һәр язучының язучы булып китүендәге ролен дә исәпкә алырга мөмкин. Чөнки Гомәр ага Бәширов үзенең Сиваш повестен, Сивашны башта очерк буларак яза, аннары каюм Хавинешви белән сөйләшкәннән соң, ул инде Сивашны повесть буларак формалаштырырга алына. Аннан башка да, үзенең яшьтәшләре генә түгел, әдәбиятка яңа килә торган язучыларга биргән киңәшләрдән, гомумән, Марс Шабаев, Гомәр Бәширов, Гариф Ахуновның истәлекләрендә, Каюм-Кави Нәҗминең шәхесе бик матур иттереп тасвирланган. Алар, бу истәлекләрдә, аның менә шушы ораторлык сәләтендә, язучыларга булган ярдәмендә һәм, гомумән, шәхес буларак та матур ачыла. Чынлап та, иң беренче СССР Язучылар союзына, сыездына барып, татар әдәбияты турында доклад сөйләүче дә, Татар язучыларыннан беренчеләрдән булып менә шушы Сталин премиясен алып бирүче дә дип әйтәбез инде, Гомәр Бәширов һәм Кавый Нәҗми булалар. Озак еллар, катлаулы заманда язучылар идарәсе белән идарә итүедә, бөтен гомерен әдәбиятка, аның үсешенә багышлый һәм әдәби процессны күзәтеп барып, аңа бәя биреп барырга тырыша һәрвакытта да. Менә шушындый, бер яктан караганда катлаулы, ә икенче яктан караганда бөтен тырышлыгын, бөтен гомерен, дип әйтәбез инде, әдәбиятка, татар әдәбиятының үсешенә багышлаган һәм, чынлап та, үзенең иҗаты белән дә әдәби барышка кагылышлы булган мәкаләләре белән дә тулысы белән татар әдәбияты үсешен шушы чорда көйләгән, аны әйдәп барган, Һәм башкаларга да шушында юл күрсәтүче булган шәхес дип әйтергә мөмкин. Чынлап та, менә бүген аның әсәрләрен кабат бастырып чыгарырга кирәк дигән фикер әйтелде. Мин бик килешәм, чөнки менә әлеге темага эшләгән вакытта мин Казан утларын карап чыктым, кайбер әсәрләрен таба алмаганда. Болар. Юбилей елларында басылмады микән? Кайчан басылды икән дип, дөрес, мин алтмышынчы еллардан соңгыларын гына карадым. Алтмышынчы елдан соң Казан утларында, ялгышмасам, мин истәлекләрдән башка аның бер генә әсәрен дә очратмадым. Нәрсә генә менә язса да, эшләсә дә, үзәктә кеше, шәхес. Һәм менә шушы безнең ниләрдән егерменче йөз башында дөньяга килгән, аларның ничектер менә шул тикле чорга туры килгәннәр, алар инде, мин бу фикеремне теге каядыр язган идем дә, ай үсәсен теге көн үскәннәр. Хәзер шундый иртә җитлеккәннәр, аларны хәзер шушы бөтен яктан, һәм менә революциясенә, инкыйлабына да килгәннәр, алар инанганнар шушы әйберләренә. Инанганнар, әгәр дә инде алданып ике йөзле булып йөрсәләр, аларны инде без тәнкыйтьләр идек. Ә монда инанганнар, кеше иманын иманлы рәвешендә йөрткән икән, без аларны аңларга тиеш. Һәм шушында бит әле кызыклы менә Кави Нәҗми, күпме кыенлыклар күрә, теге Укъниләрдән, кавалерияларда хезмәт итә, Киевларда бит әле ул. Аннасы хәзер егерме бер яшендәге комиссар! Каян менә безнең берәр шагыйрьне китереп карагыз, комиссар түгел, әле үз өендә дә шундый гавандыр итә алмый. Аннасы хәзер башка менә Язучылар союзын оештыру бит теләсә кемгә әллә кемнәр бар бит. Моңа бит тапшырганнар. Һәм инде Мәскәүдә теге зур сыйныфта утыз дүртенче елда татар әдәбияты буенча шундый доклад ясауны, беләсезме, бу бит зур җаваплы әйбер. Һәм аннан тыш менә теге кыенлыклары, менә теге аның йөз еллык уңае белән мин аны кайбер әйберләр кызыксынган идем, менә Гүзәл ханым анда, аннан соң Тансык Вәлиевич, алар белән очрашып, андагы газаплар, хәзер ул сыйлар әле язылмаган, аны Рифат беләдер бардыр ул әйберләрне. Хәзер шушындый вакытта да сынмаган. Сыгылмаган һәм инде аннан менә шушы үзенең тегелегенә халкына тугрылык, әдәбиятына тугрылык, телебезгә тугрылык, милләткә тугрылыкны саклап калган иҗатын дәвам иткән. Инде андый газаплардан соң инде хәзер шушы ниләрне, язгы җилләрне, башкаларны язу инде бик сирәк килә. Моның өчен батырлык кирәк, фидакарьлек кирәк. Шушы. Эчке рухи төзүчелек. Ә? Эчке рухи батырлык. Эчке рухи батырлык. Менә мин шуңа күрә иң беренче теге шәхеснә, шәхес буларак аның теге шундый үзенчәлекле көчле рухлы булуына басым ясыйсы килә. Икенчедән, аның абруе әбәт. Яшьтән үк абруйлы. Хәзер аннан соң инде монда язучылар союзының гына берәй җитәкчелеге булганда, Анасы Казан теге совет әдәбиятында иллнче елларны, ул теге Тынычлык комитетының рәисе республика буенча Мәскәүдә, һәм мин аның зурлыгын әйтәр әле бит, теге кем читтән читләргә китеп кара. Мин менә Казакъстанга йөрдем шактый гына, казакъ-татар әдәби багланышларын өйрәнгән вакытта, анасы Мохтар Авызов буенча теге, Абай буенча язганда, һәм киләм дә төртеләм, кабул итмим, җәмәгать бер. Сәрвәр апа, әстәгъфирулла. Менә шушыннан документлар бар. Һәм тагын менә бер кызыклы әйбер әйтәбез әле без. Менә монда Кавы Нәҗметдингә Муса Җәлилне кузгаттылар. Муса Җәлилнең бит хәзер шушы торгызуда инде Кавы Нәҗми монда хәзер минем уйла көч җитмәгән дип аны сөйләшү булган Мухтар Авызов аркылы. Мухтар Авызов дигәннән башлап йөри. Һәм моны тыкырдатып, моны оештырганда аның артыннан инде Кавы Нәҗми тора. Җәмәгать, мин моны белеп сөйлим. Чыганагы буенча. Иң беренче белгәндә, ие? Әйе, иң беренче белгән вакытларда. Һәм аннан тыш инде хәзер, менә Казакъстанда теге шушы бәйләнешләр, егерменче йөз әдәбияты, шушылар чыккан ук алай инде. Бу җәмәгать әле юньләп өйрәнелмәгән. Һәм инде менә Сәрвәр апаның теге, Мохтар Гавыйловның шушы абайларын тәрҗемә итеп бастыруы, ул зур фидакарьлек. Бу тагын әле менә безнең ничектер тиешенчә бәяләнми. Бәяләр ни бит менә шундый, ниләр буенча Мохтар Авызов, ул Абай белән бер яктан теге үзен, икенче яктан Абайны, өченче яктан казакны күтәрде, шушындый әсәрләр. Аннан тыш хәзер. Сәер Радиогамал үзе легендар сәгыйфәсе, Шәехзадә Бабичлар, Алаш Булган дип атыйлар. Менә әле безнең аның теге аңа да шушы алар яшьтәшләр түгелме соң әле?

Ул менә эзләнү ул аның. Хәзер эзләнү анда менә Дания ханым әйтте, моны калдыра ул дип. Эзләнеп тә хәзер шушындый бер менә тәҗрибә булган. Һәм тәҗрибәнең, димәк, әдәбиятның ул вазыйфасын аңлаган. Димәк, бу эзләнүләр кирәк, катлаулы образлар кирәк. Ләкин әдәбият халыкка хезмәт итәргә тиеш. Һәм шуңа күрә аңлаешлы якка күчкән. Менә шунысы надаган.

Шушындый кешеләрне гөрләп һәм инде язучы буларак ул тирән эз калдырган. Шуңа күрә хәзер аларның ул чорда хәзер кимчелекләре булгандыр. Без аларны каралтмыйк. Хәзер без аларны ничектер шушы чорга бәйләп аңлатырга тиеш. Бездә хәзер берәүне күтәрәбез дип икенчене төшерү бара. Аннан соң бу уңай белән менә хәзерге транслируйдер ханым

Кавы Нәҗми хакында бераз тыныбрак калынды. Син дә гел бераз ничектер анда, дөя, әгәр дә диссертация булмаса, аны ташламаска йә, һәм дәвам итәргә. Һәм менә сиңа, Рифат, материалың кулыңда бар, боларны эзләнеп йөрүчеләр хәзер бик сирәгрәк, боларны син калдырма. Зур эш алып барасың, ләкин боларны шундый чыгарырга кирәк. Кыскасы, менә ниләрдән монда мондый сөйләшү, искә алу кирәк. Һәм тагын менә ниләрнең Мине радиога чакырганнар иде, ә ничектер шунда мин бара алмадым инде. Матбугатта да, Татарстан радиосында була әйбәт кенә тапшыру булган диделәр инде. Телевидениеда да безнең юк. Газеталарда менә алардан да берәй бер. Хәзер менә шушындый менә сәрүгәр апа, мәсәлән, инде сәрүгәр апа. Гавиләҗни хакында шушындый берничә кешене чакырып, Хәзер инде телевидениедә махсус тапшырулар эшләргә мөмкин. Менә бит әйттем, аларга нәрсәдер ярар, кирәк, кирәк диләр дә, ләкин өендә тиешенчә искә алынмый. Бит әгәр дә без үзебез шушыларны эшләмәсәк, гавамга җитми, халыкка җитми. Һәм шуңа күрә менә бүгенге бу чара, инде безнең менә шундый элеккеге әдипләребезне, элек менә шундый халкыбызга хезмәт күрсәткән олуг затларыбызны теге искә алу. Искә алу гына түгел, аларның иҗатларын пропагандалап, өйрәнүгә бер этәргеч булыр дип уйлыйм.